Koro nitie gimoro ma, ma ok nasungo ni mm. ka nitie mbaka mbaka ma monego bed ni igoni aga fwa ma be onego bed ni iwinjo winje mang'eny ma be kik jogi kata mm. to mbak Nairobi gi US mm. be ok US ma ju ma ju eh kama mayoyo te odage lil wen gi ri

Magego.
Bandem gere. Ni bandem no kokwal nyathine to to dhi oyudo. Bana majube pod vera. Majube. Ni ng'ato kwal nyathine bano oa tich oyudo ko ng'ato kwalo nyathine. Boso kwalo nyathine. Mm. To ng'iyo kamae to wacho ni ya, ni pod mano be ok ochune pod ochako dhi odonje fridge. Okuongo yelo kong'o moro be kong'o gi en bia moro migonyo agonya wiye ni komo nomadho ni to ni jo lai lai go ni simu to mako in kanye me gombo ga dhiye an mm.
eh moingo maju an maju to nyaka gombo dhiye mm. an kama gombo dhiye mm. eh
kanye

kata kaka indikogi USA dong nawinjo ni jogo josiaya nosebukre ni iluongo ni Ugenya Siaya Lego mm. koro tinde emomiyo jo US nodu USA nodhi okun mowacho ni koro iluonge ni US ma giluonge na abroad tudonge eh, koro wan ema koro wakele Kiswahili moro matin koro waluonge ni majuu Tony, iti riek to wiyi tin, to wiyi tin. Ng'ini ng'ama riek onego bed ni bedo gi wich moro marabet. Marabet. Eh, ok ema ting'o rieko mang'eny. Mm, mm. Niwacho ni ni ni ok, apenji moro. Penja penja duto.
Dong in miweni ni riek. An ariek, ariek e gweng' ka. Sawa. Mm.
Sawa, moro ni kanyo. Niya. Eh. Ifulo ni niya. Ifwenyo niya. Tawel. golo chilo kanye mm. to ywegi maler mm. tawel tawel miywerigo kiseluok donge oyweyi kiseluok mm. to chilo ang'o michako iluoke nolil ang'o molile to oyweyo mana gi maler mm. mane osepim eh, wiyi eh, kanyo
kendo pim wiyi gi rola mator
koso fut mm, mm, mano yinga Iwacho ni tawe. Bwana wan mm. kwadonjo maju kanyo. Mm. Eh, tok mage penjo modhi penjo ng'ane iluongo nang'o? Awinjo ni nitie ng'at moro mariek maju kanyo ni nani? na mariek moingo kompyuta mm. te ni mm. zuza ba mm. zuka becho steve bill steve bi bi bi bi ngisi bi steve be me were gani jai ti maduong steve bi bi bi abi be duo ni zuka zuka ba

Tokne kaka rwakre bwana neno eh, bwana. Dogadhi gado. Eh, dem no sega. Eh bwana kawon TV kata ka kidum na me. Nitie moye moro moko gol ga. Ng'e ni hmm. Steve ok nitie ga moye moro moko wir mana hmm. ka wir. Hmm. Awinjo ti.
Ing'e ing'e ing'e nani ni ga gi gi nini?

Ah, to wan bende yore wakwongo mag maju. Maju. Eh, to ng'ama gombo dhi maju kuom ka nikech an to an ready ndi matera maju.
An nasedhi dhi maju diriyo. Hmm.
Nyasaye iriambo. To bwana to mano da wuondo u. Hmm. Kawacho na wuondo u mano bariambo. Bado maju kanyo kama mit na mogik magombo dhiye. Hmm. Fast and Furious. Mm. Kama jogo riembe kama nyiri ka nitie kamoro ma joka rade ma joka ma, ma Vin Diesel. Diesel mine ni ole mtoka no. Mm. Diesel.
Ene makoro riembo gari Vin Diesel. Diesel. Oh, yudo nyako moro to dem ni bi ko fwenyo. Mm. Kwani an lodo ngana an ga an ga gi wife to

Nwayawo nyosi, sani wadwa yawo nyosi mipime wich. Mm. Eh, ilieli mm. gi pesa kalingana gi, gi kwasipimo wiyi no ni rom nade. Mm. mm, mm. Eh, ok dang' lieli bwana, nitie wich moko makawo time bwana mondo mi tiek ni liel bwana. Kapimgi. Mm.
Bana nyayudo wach moro kodwa kosana nyaka girlfriend mare mama juu. Mm. Bana tinde tek ka jeliedo ga style mag liedo. Mm. Ni bwana onyoso los nyaka gi otanda. To ng'ama timoni masache en mana nyako. To bang' ka nichulo mana lufe, bok chul gi cash. Ma jok luong ni onyozi, ma ji luongo ni baba so. E baba so. To bok chul gi bok chul cash. Maraela.
Duka maraela gere mm. monego liete. Mm. Yani, mm. kinyozi monego ok kinyosi moko miwinjo go erege go iwinjo ni ni titi kose titi tibiyo ndimi wiyi koro mago tang'o ni siprit rumo oli siprit apenji ni mano pok wago kata mana mbaka mokalo dakika poro wamedo mbaka moro to in ma pok wapenji gimoro ifulo ni ka- kidhi maju sani Awinjo ni magi onge kuon gi alot gi ikia ni ni gik ming'e chamo mine ning'iyo gogo. Gweno gi gik mamit lilo, gi soda be nyaka imadh kata isemadho chai. Chai be imadho gi kek gi buskut.
Gi kek.
Mokwongo an kadhi kucha tadhi kawo piny. Itero kanye? Majoka donka dhi takawo piny. Niduogo gi piny koni. Ok naduogo gi piny koni. Adwa kawo. To donka an wadwa bedo jatelo, an wadwa bedo jatelo. Hmm. An wadwa kawo.
Magi to riek nade, bwana Mozi ng'ani. Magi to magi to magi to riek to imbige ni wiye tin nyathi na to ok inyal neno.
Kutaka dhi takawo piny. Makoro hmm. sirikal bani wacha ng'o. Koro.
kisekawo piny mm. kimiya pinyno mm. takano koro wan mwang'e kama ukete piny kama rieko mag piny wan mwang'e kama abroad an kachopo abroad mokwongo tawacho ni ndege odhi otera kama kama amsterdam mm. amsterdam mm. amsterdam amsterdam mm. en ga dam en ga kamoro ma ndege nyaka chung'e ka bana gima lamo ni kadhi maju Amsterdam no en nyaka dhi to nyulo bana gima gombo ni kadhi maju mm. ing'en wasunge bukoro ne gwach kod gi dholuo mm. Tok mana ila ngwe ni wacho kucha. Mane gima dhi loso goda.
Mm. Adhi nyiso wasunge niya. Manta wacho true or false kata ka ji winjo wa bana wan be wago mana mbaka wa. Kwani. Adonyo adanya majuni to wadhi waloso kompesito tison moro mm. piem moro mwagole osiepe wagole gola tao tao tao tao mm. tao tao mm. maji bet mm. wating'o kata mana milion apar gabich apar gabich wapiem gi wasunge moko ariyo malando mm. e wacho dholuo mm. kata kata mana one hour kende mm. mopiombi mogiwacho dholuo kama be wadwaro mana joluo wetewa wasunge wetewa madaye ni gin joluo mm. obama gere president ma America no koro opiem go wacho dholuo to bwana koro gima timre to go joluo ma kocha nani gere Eh, joluo mage modak kocha mainega giri
gin ga kanye mainega giri nega kanye mainega nega california gi chicago bulls ka to bana tiek machando ya bana no kanyal kata nindo gotieno niwach dubai dwa nadhi dubai to jok moko dwa nadhi katar bana to katar onge kata ohala to girlfriend to gisa nadhi dubai anyalo dhi gine ari katari to kwani dubai pogre katari ah katari katari ber mengo dubai ko su dubai ber mengo dubai bana winjo winja nyingi no kende in kise winjo nyingi dubai kendo digo winjo nyingi katari winjo katari katari en ni pinje mag thagro to dubai donge na na kare eh kare enjoy chal ngama ni bani wacha no anto
Opakore ni nyalo we kata ni wan wadak kamoro malich kare wan dala. Iwawegonwa mbaka. Ji biro paro ni wiwa oleng'ore. Emomiyo nanyisoga ni seche migo mbaka kata gi ji e simu kata e kamera ti- kik ileng' wiyi nikech ji nyalo paro ni wiyi oleng'ore. Ibiro bedo E iketo rada.
wiyi ne.